Men gelnejemi hiç wagtam özüme gelin edip almaryn.
Döwlet, Sen bilen bir döwletli maslahatym bardy. Beh, bu nähili maslahat, aýdany?
Döwlet, Şu körpäňem-ä aýagyny baglasak nähili bolarka? O diýýäniň-ä gowy welin, Mähri, bir göz öňüne tutýanyň barmy, kime baraýsam diýýäň? Bir göz öňüme tutýan gowja gyzym-a bar. Ol jigim Sadaplaryň goňşulary. Şolara barsam nädýär?
Hä, o Sadapmy? Sadap gaýçylar. Hawa. Tüweleme, oňam gyz-a gowy welin, ýöne meň öz göz öňünde tutýanym bar-da. Beh, sen emeýem o zatlara-da ýetişdiňmi? Hawa, elbetde, kakasy bolsaň ýetişmezmiň? Ýaňky göz öňüme tutýan diýen gyzyň kim onda? Orazuguly alyp beräýjek. Toba, Döwlet! Näme diýip duranyňy bilýäňmi? Il arasynda bolýan zatmy şol? Il aýtsaň aşyk, goňşy aýtsaň goşuk, şolar ýaly zat bolarmy? Mähri, men ile bilemok zadam, şul öýde meň diýenim bolar.
Eje, kaka, oba ýagdaýlaryňyz gorkusyz näme, näme boldy? Kaka, eje, näme boldy, men düşünmedim, näme boldy, näme üçin gygyryşýaňyz?
Hana kakam, sor.

Ine, bir saçaga-da jemlendik. Indi meň maslahatym şeýle. Gelin, ine Mergen janyň aýrylanyna üç-dört ýyl boldy. Indi senem ataň öýüne ugradasym gelenok balam. Dogry düşün. Şoň üçin Men şeýle karara geldim. Rehmet jan oglum. Senem indi ýaşyň bir çene bardy. Senem öýermeli. Ine, Mergen janyň dünýeden gaýdanyna-da aýtdym-a üç-dört ýyl boldy. Şoň üçin näme diýä, meň kararym bir seni öýlüýşükledäýsem diýýän oglum. Kaka, bar bolýar-ä baý ýa özüňiz barýaňyzmy ýa gelneje size deme ýoldaş geljek öýdýän ýanyňda eltijik-ä.
Gelnejeňe ýoldaş gelenok oglum.
Beh, eje, düşünmedim-laý men. Kaka, näme diýip duraý ejem? Ýoldaş gelenok diýýä welin.
Meň-ä gelen netijäm ikiňiziň başyňyzy birikdirmek.
Kaka, diýýän sözüňize gulagyňyz eşidýämi-aý? Gelneje men nädip özüme gelin edeýin? Göz öňüňize gelýän bir jaýdan öz agamyň gelni bilen nädip girip çykaýyn men? Galmanyňy etme, otur Ahmet! Kaka, bir zady ýatdan çykarmagyň. Şol ýer astynda ýatan seň-ä ogluň meňem agamdyr. Şol agam bilen bir eneden dünýä geldik. Gelnejemiň, agamyň mertebesi meň mertebämdir kaka. Ejem kiňiziň geler netijäňi bilen men ylalaşamok. Ýöne men size söz berýän. Gelnejeme edil agam baý ýaly gelip serederin, ýanýoldaş hökmünde däl. Öz jigsi ýalak bolup serederin. Il güne men nädip çykaýyn kaka? Düşüriň bir zada. Dogany öz gelnejesini ýanýoldaş edinipdir diýip, ilen utunyňa, kaka, ilen utanyňa! Näme?
Il-gün, il-gün diýip, il-gün bilen näme işiň bar? Öý meňki, hojalyk meňki, özüm bir netijäni bilerin. Kaka, şu hojalygym, öýüm, maşgala-da siziňkidir, ýöne siziň gelen netijäňizem meň durmuşymdyr, kaka. Ýatdan çykarmaň. Men siziň şo netijäňizden ylalaşamok. Men gelen netijämi aýtdym, ogul. Menem aýtdym, kaka.
Men gelnesemi, hiç wagtam özüme gelin edip almaryn. Näme diýseňiz diýäýiň, garalandadygyza kaýyl gelerin, ýöne şo netijäňize kaýyl gelmen, eje. Kaka, menem aýtjagymy aýtdym. Şu bolan wakaň nähili çykalgasy bar?